Does dim prinder gwynt gyda ni yma yng Nghymru, a ni gyd yn gyfarwydd â gweld tyrbinau gwynt ar y tir, ond heddiw, rwy'n mynd i ymweld â ail fferm wynt fwyaf y byd ar hyn o bryd. Golygfa sy'n gyfarwydd os chi'n byw neu wedi ymweld ag arfordir Gogledd Cymru. Mae fferm wynt Gwynt y Môr i'w weld yn glir oddi ar arfordir Llandudno. 160 teubain, dros 80 cilometr sgwâr mewn maint, ac yn cynhyrchu digon o egni yn flynyddol ar gyfer trydydd o'r tai yng Nghymru. Prosiect dwy biliwn yw Winter Moor, mae e wedi buddsoddi tua 90 miliwn i mewn i Cymru yn ystod y gwaith adeiladu. Rydyn ni wedi dechrau gwaith adeiladu ym 2012, oedd e'n cymryd tua tair mlynedd i adeiladu. Dechreuodd y dyrbain cyntaf i throi a creu egni um, gwyrdd yn 2014. Felly, ar ôl awr ar y cwch, bydd hi bach yn rough ar hyn o bryd, ond ni bron a cyrraedd y fferm wynt, a maen nhw yn anferth, bron bod 100 metr yn mynd uchder, ac yn pwyso bron bod 700 tunnell. Yn Denmarc maen nhw'n cael eu adeiladu ac maen nhw'n dod â nhw drosodd efo cwch mawr rownd i Mostyn mewn darnau efo tower yn y cell, y blades wedyn nhw'n cael eu adeiladu yn fyna cyn dod â nhw allan at y fferm wynt. Pryd ddechreuodd y fferm wynt a faint nath e gymryd i gwblhau? Aeth dwy flynedd i adeiladu o i gyd ond maen nhw'n bildio, adeiladu'r teepees gynta a'r monopiles yn mynd i fewn gynta wedyn mae turbine ei hun o'n nhw'n adeiladu heina mewn 24 awr. Felly, fel mae'r egni'n cael ei drosglwyddo wedyn o fod yn egni gwynt i'r trydan? Er bod gwynt yn taro'r blêds sy'n troi trwy gearbox, generator, mae cables yn dod lawr y tyrbain wedyn. Wedyn, o'r tyrbain i'r offshore substation, mae'n mynd trwy cables. O fyna, mae'n cael ei bwstio fyny eto a wedyn mynd i cables mwy wedyn, Teseis yna, yn mynd i Saint Asaph, onshore substation, cyn mynd on i'r grid. Nôl ar dir sych, mae'r tyrbinau yn cael eu rheoli o fan gwylio gan beirianwyr sydd yma 24 awr o'r dydd. Felly Siôn, dyma ni yn yr man reoli, a mae'n lle bach da, chi'n gallu gweld popeth yma. Yndan, 'dan ni'n gweld y pontŵn lawr fyncw efo'r cychod i gyd, a golygfa o'r wŷrwll yn fyncw. a hab yr i gyd a os ti'n sbio trwy ffenast Uncle dan ni'n gweld y turbine gwynt. O ie, ti'n gweld e? So pryd chi'n penderfynu troi'r turbine gwynt hyn mlan? Er da ni'n tueddol i cadw nhw'n mynd gymaint a fedra ni. Saith diwrnod yr wsos, 24 awr y dydd, 365 days a year. Ti di cael gymaint a fedra ni o production allan ohonyn nhw. Beth yw'r tywydd perffaith chi angen er mwyn Cael yr egni gore mas o'r tyrbinau. Gwynt sych, cry tua 30 milltir yr awr ydy y gorau fedra i gofio amdan, so neis ni'n gael hynna trwy'r amser. A wedyn maen nhw'n troi eu hunain off ar 55 milltir yr awr. Hwnna ydy'r gwynt cryfaf maen nhw'n gallu cymryd. Ar pa fath o gyflymder wedyn mae'r propellers ar y tyrbinau yn troi? 186 milltir yr awr ar y tip. A wedyn Ar y siafft ei hun mae tua 15 APM. Mae rhai yn dweud fod ffermydd gwynt yn sbwylio'r olygfa. Ond yn fy marn i, mae'r fferm wynt yma yn drawiadol tu hwnt o'i waith adeiladu, i'r gwaith peirianneg, a hefyd y dechnoleg o troi'r egni yn drydan. Ar gyfer dyfodol gwyrdd, mae'n rhaid wneud y gorau o'r egni adnewyddadwy yma A'r holl rydd eraill sydd gyda ni o amgylch Cymru gyfan.